بو دە یە مۆ چان روژێن دە رباس پوی ژی دا کوربە ندە کادی بە رێبە چو بو ئەم بە حسێ وی بابەتی دکەین بە مێوان داریا بە رێز محمد شەماڵ ماموستا و چالاک وان و بەش دار بوی پێن جە مین کوربە ندانی دالەتیا گە نجان لە ستودیو یە مێوانێ مە یە ئەم وی بابەتی دگە لبە رێز کاک محمد گوت و بێژە لە سە دکەین کاک محمد ئێ وارە دە باش دگە لە بخێر هاتی. زۆر بە خێر بێی کاک محمد حاڵت باشە؟ خۆشحاڵم کە وە لە خزمەت جەنابت بخێر هاتی. سەرچاوە. ئەم چەند خولەکە چەند خولەکێکی بەرەنگار ئەکید پێشکەش دەکەین. ان شاء الله. انشاءاللە ئەکید هەردەم یت گەشە پێدانێ تشتێ بەرهەم دار بێ هەیە گەلە بخێر هاتی سەلامەت بن، ئەم سوپاس. بزانی ناڤ کوربەندە چیە کاک محمد بەشدار بووێ وێ کینە اه، چا بووە بەشداری تێدا کرد؟ ئا، بەڵێ، ئا، کۆربەندی نێودەوڵەتی گەنجان لە تورکیا، ئا، تەبعەن چوار ساڵی پێشوو لەسەریەک بەڕێوە چبوو، ئەمەی قۆناغیکە من تیا بەشداریم کرد بۆ جاری پێنجەم بوو ئەم کۆربەندە لەسەر ئاستی جیهانەوە بەشدار بوو تیدا بەشداری دەکات ئەم جاریکە من بەشداریم تێدا کرد زیاتر لە چ وڵاتەوە بەشداربان تیدا بەشدار بوون ئێمەش سپاس بخوا وەکو گەنجێکی کوردی مسلمان و بە نوێنەراتی رخرا گشتیان قوتابیانی کوردستان کە جێگەی شانازیە لێ نوێنەراتیەکی زۆر باش و زۆر جوانمان کرد کۆربەندەکە تقریبان

الشباب وصناعة التأثير واتا گەنج و دروستکردنی کاریگەری هەڵبەتە بیست ڕۆژی کۆڕبەندەکە لە دەوری ئەم دروشمەدا گوزەری دەکرد بەویش بەوەی کە گەنجانمان چۆنە نییە کۆمەلگادا کەسێکی کاریگەر بۆتوان کاریگەری دروستکەن هەڵبەتە لە زۆربەی سێکتەرەکان بەڵێ.

هەڵبەتە من ئەتوانم بڵێم ینی تاکو ئێستای تەمەنم ئەو بیست ڕۆژی کە لە ڕابردوودا گوزەری کرد لە کۆربەندە ڕنگ بێدێکی بێت لە باشترین بیست ڕۆژەکانی تەمەنم بچی چکە تێدا بەڕاستی بەڕاستی کۆمەڵە سوود و کۆمەڵێک زانیاری و کۆمەڵێک ئەزمموی زۆر تایبەتم وەرگرت چکە ئێمە جاروا هەیە لە شارێک دەچین بۆ شارێکی ئەزمموی تازە وەردەگرێت کەیفما تو بچیتە وڵاتێک ئەلە وڵاتە لە چ وڵاتی جیاوازەوە چ تەجروبەی جیاواز چ مشکی جیاواز هاتووەەوە لەش لە شوێنی کۆبوونەتەوە بۆ ماوەی 20 ڕۆژ پێکەوە کۆبوونەتەوە بە پرۆگرامێکی بەهێز بە تیدا کە کۆمەڵە کەسایەتی و بانخواز و هوەرمەندی نێودەوڵەتی جیهانی تیدا بەشدار بوو ئێمە ڕاستەخۆ فیس و فیسە گەڵیانە بووین ئەزمموی خۆمان لەگەڵیانە بەش دەکرد ئەزمموی خۆیان لەگەڵمانە بەش دەکرد بەڕاستی 20 ڕۆژێکی زۆر بەرهەمدار بوو هەر لە ڕۆژانی پڕبەرهەمی خۆتان دابن شڵەکە پرسیارە لێ بکەم ینی بزانین ئەو بابەتانەی لە ماوەی ئەو بیز ڕۆژەی پێنجەمین کۆڕبندەدا کە پێشکەش کراوە بینیوتانە چێن بابەتەکانیان دەوتەوە باسی چیتان کردووە زیاتر وتت ینی باسەکە باز لە گەنج و دروستکردنی کاریگەری بووە چۆن چۆنی بوون بابەتەکان دروستە کاک حمد هەڵبەتە ئەوە ناونیشانە گەورەکە بوو لاکین وردبوونەوەی قوڵایی تێدا بوو بۆ ڕۆچوون بەرەو گەشتن بە ناوڕۆکی ئەو ناونیشانە و جێبەجێکردین ئەرزی واقعدا هەڵبەتە هەر لەو لە دەوری و ناونیشانەدا بە هەموو بوارەکاندا بابەتمان وەرگرت بەنمونە ئێمە هەدفمان ئەوەیە کاریگەری دروستکەین دوای ئەوەی کە دەگەرین وڵاتەکانی خۆمان هەڵبەتە کاریگەریش جۆری ئەمە بۆ نمونە کاریگەری لە سێکتەری بانخوازیدا کاریگەری لە سێکتەری بۆ نمونە بزنسدا کاریگەری لە سێکتەری ڕاگەاندندا کە ئەمڕۆ پێما بێ پرۆگرامی پێش من تابەت بوو بە بەشێک لە ڕاگەند و گرفتەکانی ڕاگەاند یەکێک لەعنی لە هەرە بابەتە گرنگەکانی ناو ملتەقا و ناو کۆربند بە جددی و بابەتیان بە هەند و بە گرنگ دەزانی چکە بابەتی ڕۆژگارە بابەتی ئێمە چۆن بتوانین وەکو گەنج لە ناو ڕاگەاندندا لە ناو سوسیال میدیادا کەسێکی کاریگەری ئیجابی بین چۆن بتوانین ڕۆڵێکی مەدانی جوانمان هەبێت دە ناس و شامیدا وەکەوە هەروەها ئەوەی ئەو میوە بەشی لە میوانانی کە بەشدار بوون لە کۆربندەکە هەڵبەتە کە ساعتی جیهانی بوون ینی لەوانە لە هەموو جانبەکانەوە خەڵکات و لەم بارەکانەوە بنمونە لە بواری بانخوازی ئەو کە جگی شانازی بلێ مەجارێکی تر مامۆستا دکتۆر علی قەرداخیمان بینی ئەوەیەکێک بوو لە پێششکارە بەتوانەکانی ملتەقا

معاناتێن وا چ بوونە، تشتێ وەی هەڤەش چ بوویە، چ تشتەک وە نێزیکی ئێک و دوو دکەتن، ڤێ کورمەندێ دا وە بەحس لە سەر کرد، وە بۆ ئێک و دوو شێر کرد، وە هەڤەش کرد لە سەر ئێک و دوو. هەڵبەتە بیرم نەچێت ئێمە ئەمن لە کوردستانەوە تەقریبەن وەکوو سیانزە کورد بەشدار بووین، وەکوو ئەندامانی گەشەپێدان حەوت ئەندامی ئێمە بوو لێ دا بەشدار بوو، بەشدارییەکی زۆر چالاکمان هەبوو، هەدەفمان ئەوە بوو تێکەڵی سەرجەم وڵاتەکان بین، بە تایبەت من یەعنی جار وا هەبوو تەنانەت زۆر زۆر خەوم دەهات چاوم دەوڵی و هەر قسەم دەکە لەگە هاوڕێ بیانیەکان مامود فرسەتی تەمەە ڕەنگە جاکتن نامبینەوە با تەجوبێکیان لێ وەرگین زۆر بە شێوازێکی باش تێکەڵی هاوڕێ بیانیەکان دەبوون وڵاتە جیاوازەکان و باسی خۆمانمان بۆ دەکە ئەو پوینتی کە زۆر لانداڵ گرنگە کە وەکو کورت باسی خۆمان بۆیان دەکرد من دایم دەمگوت ئێمە خەڵکی کوردستانی عێراقین هەرین کوردستانین جوگرافیەکەمان زۆر بچووکە لاکن کۆمەڵێک کار و چالاکی و مان هەیە زۆر لە حەزمی خۆمان گەورەترە لەوانە پرۆژەکانی تادی زێڕینمان پێیان پیشاندا پرۆژەکانی بەهاری دڵان و نوری جیامان پێیان پیشاندا بەڕاستی شۆک بوون بەڕاستی بە تایبەت کاتی دەماند ئێمە نەوەی سەلاحەدینین سەرمانیان ماز دەکرد زۆر ڕێزمایەمان دەگرت قە تەسەوڕم ناکرد ینی کورد ئەوەندە پێگەیەکی وای هەبێت کە وامان دەوت دیان واللهی ئێمە هەڵە تێگەشتوینە لە کورد ئێمە کوردمان بەم شێوازە نەناسیوە بەڕاستی ئەمە ئەم کارە لە کوردستان دەکرێت بەڵاستی کوردی مسلمانی ملتزم ئەمە کەسایەتێتی ئەمە بیر و باوەڕێتی زۆر ڕێزان لێمە دەکرد ئەوە کە جێگەی فەخر بۆ ئێمە زۆر تەقدیر ئێمان دەگرت و ئێمەش بین مقابل زۆر زۆر سادەمان لەو هاوڕیانە دەکرد زۆر باشە کاک محەممەد ئەو بابەتانی کە لەوێ لە پێنجەمین کۆڕبندەکەدا تاوتێ کراون تا چەندە یان با بڵێین چۆن ڕەنگدانەوەی لە واقعی ژیانی گەنجان هەبوو هەم بۆ ئێوە وەکو هەرێمی کوردستان وەکو گەنجانی هەرێمی کوردستان بەشداریتان کرد و هەروها بۆ هەموو ئەو ئەو ئامادەبووانی چر وڵاتەی دیکە کە بەشداریان کردووە تا چەندە لە واقعی ژیانی گەنجاندا ڕنگدانەوەی دەبێت سوودی دەبێتن بۆ ئەوی دوجار خەڵکی دیکەش لە هەرمی کوردستان و لە هەموو وڵاتەکانی دیکەش سوود ببینێ لەوەی کە ئێوە بینیوتانە جا کاک ئەحمد یەکێک لە خاڵی جابەکانی کۆربند ئەوەیە باوەڕ ناکەم کەسێک ماوە 20 ڕۆژ لە کۆربندی ئامادە بوو بێت گەڕابێتەوە بەبێ ئەوەی بەرپسیارەتیەک

لە شار وڵاتی خۆ دەگەڵ گەنجەکانی خۆتە لەگەڵ کۆمەلگاکە خۆتە شێری نەکەیت ئەوەش ئامانجی ملتەقا بوو کە دوایەوەی 250 گەنج دەڕۆنەوە بۆ وڵاتەکانی خۆیان کە بەسەر گۆی زیویدا دابش دەبن هەر یەکە لەوانە مەسئولن بەرپرسن لەوەی ئەو ئەمانەتە زانستی و ڕۆشنبیری و فکری وەریان گرتووە شێری بکەن لەگەڵ کۆمەلگاکانی خۆیانە بەمەبەست و بە ئامانجی چاکسازیەکی ڕیشەی

چۆن قسەتان لەگەریە لەگەڵ ئەوەی کە لێ کۆمانی دەکردەوە زمانی قورآان بوو هەمومان بۆ زمانە کۆ دەبووینەوە و سیستەمی کۆر بەندەکەش بە زمانی عەربی بوو ئەوە خاڵێکی هاوبەش بوو لە بینی هەمومانە. ئەتر لە سەردەم وڵاتەکان هندستان پاکستان ئیتر مالیزیا ئەندەنووسیا بەنگلادش ئیتر دەوڵەتە عربی و خەلیجەکان گشتی مسر تونس سوودان

من بە نمونە خۆم لەو ژوورە کە دامامەوە هەڵبەتە من لەو یەکێکم لە مشریفەکانی کۆربەندیش ئەل ژوورەکە من دەمامەوە تیچادێکم لەگەڵا بوو تورکێکم لەگەڵا بوو مسڕیەکم لەگەڵا بوو ئەما یەکێک بوو لە سیاسەکانی کۆربەندەکە و یەکێک لە جیاوازەکانی کە من خۆ پراکتیکم دەکرد من هەر ڕۆژەی جلی نەتەوەیەکیانم لەبەر دەکرد ڕۆژێ دەچون جلی پاکستانەکانم لەبەر دەکرد بۆ هەستکەن کە ئێمە تەواو تێکەڵ ڕۆژێکی جلی مەسەرەن هندیەکانم لەبەر دەکرد ڕۆژە جلی شامیەکانم لەبەر دەکرد ئەوانش بامان شداوای بەری کوردیەمان دەگە بەری کوردیان زۆ زۆ پێجوان بوو ئەمە بەرکانی خۆمان لەگەڵانە دابش دەکرد بەمبەست ئەوەی ئەنی لەمە لە کۆتای ملتەقاە هەستمان ناکرد کە ئێمە خەڵکانی کۆمەلگاکی جیاوازن ینی یەکێک لە کاک ئەحمەندێکی لەو پوینتانە کە لێ زۆر بە جددی هەستم پێکرد لێو بەڕاستی هەستمان بە عزت ئسلام دەکرد بەڕاستی بەچوی خۆمان و ئاەتەمان دەنی کە خخوای گەورەڵە ئینە ملمونین ئیخوە ینی هیچ جیاوازیەک نەبوو لە بینمانە بەڕاستی ئێمە بۆ ماوەی بیست ڕۆژێک پراکتیکی و ئەمە ئەو ئەو فەرمودێمان دەکرێت پێغمەری خوا دەڵێ نمونی مسلمان لەگە برا مسلمانەکە وەکو جستێک و یەکێکی ئازاری هەبێت هەمووی ئازاری دەبێت کات ئێمە لە کوردستان باسێنێ معاناتی خۆمان دەکە بەڵاستی پێ بێتاقەت دەبوون دوعای خێریان بۆمان دەکرد کاتی ئەوان بە هەمان شێوە باسی کۆمەڵ معاناتی کۆمەلگاکانی خۆیان دەکرد بەڵاستی ئێمە متەسر دەبوون پێیان بەڕاستی ینی ئەلوێ هەستمان بە گەوری ئیسلام کرد هەستمان بۆ کرد کە یەعنی بێ هیچ ئامادەکاریەک ئەو ئیسلامە دەتوانێت هەمووان لەسەر یەک سفرە کۆکات زۆر باشە کاک محەممەد تۆ وەکو گەنجێکی ماشاءله هۆز و جوانی کورد خوێنگەرم لەو کۆڕبەندە تا چەندە توانیت مەسەدە باسی کار و معاناتی هەرێمی کوردستان وەکو گەلەکەی باسیکارەکانی خۆتان وەکو ڕێکخراوی گەشە پێدانی قوتابیانی کوردستان کە حەمدوری لە فرەکاری هەمە جۆر و جوان هەیە کە هەمومان شانازی پێوە دەکەین چۆن توانیتان ئەو پەیامە بگەێنن لەگەڵ ئەو هەمووە کەلتورە جیاوازە لەگەڵ هەمە زمانە جیاوازە باز هەم لە معاناتی گەلەکەت بکەی و هەم باس لە کار و چالاکی ناوازەکانی خۆشت بکەیت بەڵێ هەڵبەتەکە ئەحمد ئێمە کەلیوێ بووین ینی وەک سرتاش باس بکرد من چرکە بە چرکەیم بە شڕۆ نەدەدا بە بەردەوام لە هەوڵ ئەوەدا بووم جوانترین ڕووکەشی کوردستان بە هەموو جیهان بناسێنین چکە فرسەتێک بوو و لە ناوی شەکە من نوێنەری ڕێکخراوی گەشتپێدانی قوتابیانی کوردستان و مەشانازیەوە بە بەردەوام لە هەوڵەوە دابووین ڕێکخراومان ئاشنا بکەین بە زۆری لە کەساتەکان چکە بەشی لەو کەساتیان کلی ئامادە بوون لە کۆمەلگاکانی خۆن کەساتی کاریگەر بوو کەساتی بزنزمان بوو کەساتی بانخوازی بە پێگە بوون لە کۆمەلگاکانی خۆیان لە هەز بڕگەیە کە باسی کار چالەکانی خۆمان دەکرد بەڕاستی متاثر بوون.

ڕۆژی جمعە ڕاستە خو دوای ملتەقە بە چەند ڕۆژێک حدەسێکی زۆر گەورەمان لە عێراق دوعای خێرمان بۆ بکەن ڕاستە خۆ بە پەرۆژ چاوەڕیان ناکەن کاک محەممەد چیتان کرد گشتە چوی شەکەتان دوای کوێنەکانم بۆیان دەناردەوە زۆر زۆر دڵخۆشمان ئەن بەڕاستی ئەم منزەڕێکی ئێوە پێمانی پیشان دەدەن ئاوێکی سارد دەکات بە دڵی ئێمەدا بەڕاستی دڵخۆشین پێیت بەڕاستی دوعای خێران دەکرد بۆ من بەڕاستی متەسر بوو پێمە من تاوقعم ناکرد کورد ئەوەندە پێگەیەکی ئەوەندە جوان و ئەوەندە باشی هەبێت لاکین تەنها ئەوە کێشەکەیە ینی نازانم هیوادارم بینەران لێم تێ بگەن لاکین ئێمە کێشەیەکمان هەیە ئەوش لێ من بەواقع درکم پێکرد سەرانی ئێمە ئەو کەسانی کە تەمسیلی ئێ کۆمەلگەی کوردی دەکەن لە دەرەوە بەداخەوەنیان سیاسەکە بەڵێ بەداخەوەنیان توانی و دیوە جوانە

تا ئەوانیش زۆر زۆران پێ خۆش ئێمە هەندێک کات بە دۆکمنتاری سروشی جوانی کوردستانمان پێیان پیشان دەدا زۆر زۆر متاثر مە سروشی جوانی کوردستان حەزیان دەکرد لە داهاتوە سەردانی کوردستان بکەمەوە ئێمەش بامان شێوە یعنی یەکێک لە سوودەکانی کۆربند ئەو بوو ئێستا ئێمە تقریبان لە زیاتر لە چ وڵات هاوڕێ دۆستمان هەیە هاوڕێ دۆستی نەک ڕۆتینی هاوڕێ دۆست بەمانای کەلیمە باڕاتای وشانی یعنی دەکرێت مەسەن بە هەچ هۆکارێک من پێویستم بە هەچ یەکێک لەو ناوچانە بێت ئێستا من هەست بە غەربی ناکەم کەسێکی کە لەوێ دەتوانانی هاوکانم بێت بەمان شو ئێمەش دایمەن وتومانە وەکو کوردستان دەرگامە وڵای بۆ هەر کەسێک ئەگەر بێت میوانداری ئەمە پێ قوڵ بێت یاخوا دەست و چاوتان خۆش بێ مۆفەق و سەرکەوت و سەرفراز بن حەقی خۆتانە کە شانازی بە خۆت بکەیتەوەکو گەنجێکی مسلمانی باوەڕدار و بە ڕێکخراوە کەشت بکەی و ئێمە شانازیتان پێوە دەکەین خۆشحاڵی سەر بڵندیمانن دوعای خێرتان بۆ دەکەین کە هەمیشە لە وزە و لە تاقە و لە جوانی دابن بۆ پێشاندانی ئەو ڕۆ جوانە کووردە مسلمانەی کە بەداخەوەکو بە ڕێزت باست کرد کە خەڵکی دیکە نەیتوانی وە وا پێشانی بدە. جێگەی شانازین چاوەڕێی شتی گەورەتر و کاری گەورەترتان لەخۆشحاڵین زۆر بەڵێ بەڕێزان خۆشەویستان سواس بۆ کاکە محەممەد شەماڵ مامۆستا